Ну, ытти ялсенчипе танлаштарсассӑн пирӗн вӑл пӗрре те кая тесе калама ҫук, вӑйлӑрах тесе калама пулчӗ, лавӗ. Тӗсесем вӑл чӑваш. Краснин 집 가는데 вообще 맨날 республики туран коммунистскис는
Вот халь кушкӑсенчен каялас марччӗ тесе халӗсем ӑмӑртма пуҫлаҫ. Давай эпир чапларах тӑвас тӑвас тесе. Déjà que peut-être ӑмӑртса пырать.

Баран хӗрсем сире мӗнле, Альбина, килӗшетӗр сире? Лайӑх-и? Лайӑх, лайӑх. Тӗсӗсем мӗнле ытлашши яркий мар-и? Ҫук, лайӑх. Самый шӑпӑрлӑх илавӗт. Салам, Петр Васильевич. Целый пир килте калаҫаймыз саркай меремер. Вара мӗнле пек? Кӑмла каймалай? Питӗ кӑмӑллӑ, питӗ хитре. Чӑн-чӑн кушкӑсен символӗ ку, лайӑх. Ял халӑхӗ те савӑнать. Ялта торӑхра пар илавӗт. Тӑрӑхра пӗрре, паянхи кун чӑнах та питӗ кӑмӑллӑ.
В общем, кӑмӑллӑ туса панӑ. Тавтапуҫ тӑвакансене, тутарттаракансене, спонсорсене пурне те тавтапуҫ. Пурне те хутшӑнса ӗҫлекенсене, хӑй парса ӗҫлекенсене тавтапуҫ. Пурне те сывлӑх патӑр, турӑ сывлӑх патӑр вӗсене. Пурне те.

Июнӗн вунпиллӗкмӗш числинче, икӗ вун тӑххӑрмӗш ҫулта Кушкӑ ялӗнче эпир кушкӑн символӗпе палӑк лартма шутларӑмӑр. Паянхи кун ҫак палӑка лартса хутӑмӑр. Вӑл ӗнтӗ паянхи кун пирӗн куҫ умӗнче. Вӑл питӗ чаплӑ, хитре, илемлӗ. Пире пурне те кӑмӑла каять ял халӑхсене ӗнтӗ. ҫак япалана уҫассине ӗнтӗ эпир, наверное, ҫур ҫул каяллах пикеннӗ, даже ҫулталӑк каяллах ҫак сӑмах ҫине тӑнӑ ӗнтӗ эпир. Ну, хамӑр тӗллеве эпир, хамӑр тӗллеве ӗмӗтленсе пурнӑҫларӑмӑр теп ӗнтӗ. Пурнӑҫларӑмӑр эпир мӗнле ӗнтӗ? Кушкӑ ял халӑхӗсем ҫак япалана пурте, пурте чӑмӑрланса туслӑ туслӑ хутшӑнчӗҫ туслӑ хутшӑнса ҫак япала туса хутӑмӑр паянхи кун ӗнтӗ ман тав сӑмаха калас килет спонсорсене пурне те ҫаксене хутшӑнакансене тирпейлесе пулӑшса пыракансене пурне те паянхи кун тайма пуҫ что пурте активно хутшӑнчӗҫ чӑнах та туса пӗтеймерӗ те пулин пӗртак кӑна ӗнтӗ унта тӑприсене, мӗнсене тирпейлемеллех ӗнтӗ, плита сармалла тепӗр-ха ӗнтӗ, но вӑл, наверное, ҫак япала пулса пырать. Паянхи кун те кунта эпӗ нумай калаҫса тӑрасшӑн мар. Пирӗн кунта чи малтанах ӗнтӗ глава сельский поселенине Георгий Леонидовича сӑмах парасшӑн, потому что вӑл пирӗн глава сельский поселени. наверное, сире сӑмах тавтапуҫ.
Чӑнах та эпир ҫур ҫул каялла тӗллевлатнӑччӗ. Ҫакӑнта хамӑр яла пырса кӗнӗ ҫӗре палӑк лартатпӑр тесе стелла теппӗр ӗнтӗ. Но пирӗн ӗмӗт пурнӑҫланчӗ. Эп каласа парасшӑн, Петр Васильевича пысӑк тавтапуҫ. Мӗншӗн, мӗншӗн тесен вӑл ҫак ӗҫпе руководить туса пычӗ. Мӗскерле ӗҫ тумалла раз телефон ҫине ҫырать та пӗтӗм халӑх вулать-и, сразу кунта килсе мӗнле ӗҫсем тумалла, ҫав ӗҫсене туса пыратпӑр. И ҫавӑн пекех спонсорсене, ҫакӑнта ӗҫленӗ ҫынсене пурне те тав сӑмахӗ каласшӑн. И тепӗр япала, ҫак стелла теприн тепӗр. Палок стелла. Ҫак кушкӑран, например, хулана капрӑ эпир Ҫак пире стела ӑсатса тӑр лайӑхпа е лайӑхпа кӗтсе илтӗр. Тавта пуҫ. Пирӗн, пирӗн вара халь кунта Елчӗк администрацинчен куратор Рыбкин Виталий Максимович ҫавна сӑмах парасшӑн.
Ман чи малтанах тавтапуҫ калас килет, вот ҫакна йӗркелесе пырат Петр Васильевич, и ҫакӑнта тӑракан ҫамрӑксене халь вон акатуй ярмӑрккара вуласа пачӗ те Действительно, пирӗн пушкӑр халӑхӗ вӑл питӗ сплоченный пӗр енчен. Но вот ман аса илес килет, администраци енчен пулсан, если ӗҫ пуҫарсан, чӑнах та пӑртак йывӑртарах халӑхпа, ҫамрӑкпа ӗҫлеме, тем более халь методисем те урӑхларах лайӑх. Вӑл яла пырса кӗнӗ ҫӗрте чӑнах та ҫакӑн пек стелла лартни питӗ кӑмӑллӑ темелле, мӗншӗн тесен кун пек стеллӑсене уже Чылай ялсенче, вот районти ялсенче нумайӑшӗнче лартнӑ ҫак пуҫару вӑл карӗ. Уже пирӗн яла ҫакӑнта тоже эпир юлашки мар уже мӗнле каламалла, тоже ҫакна подхватили. Молодцы пурне те. Но укҫине пуҫтарни кӑна мар, ҫакӑнта вырӑнта ӗҫлекенсене те тоже каласа хӑварас килет, тавтапуҫ. Мӗншӗн тесен вӑл укҫи пуҫтарни одно, но ҫакӑнта вырӑнта тоже йӗркелесе пыма вот Петр Васильевич пӗлет, вӑл вот чӗре витӗр тухать япала тӑвасси. Ӑна илсе килмелле кӑна мӑн тумалла. Ҫавӑнпа молодцы. И ман тепӗр япала каласа хӑварас килет, вот Разве бир ҫакӑн пек пуҫӑнтӑмӑр пулсан, чӑнах та вӑл ҫулталӑкан виҫӗ пин унта ӑсӑнмаллан ҫамрӑксем панӑ, халӑхран, кайран халӑхсем те панӑ. Вот ӗнер пултӑм Мисамбалялӗнче, вӗсем халь икӗ тоже пирӗнни пекех лартса по объявлени ярас, и кам пулса курнӑ унта масар ӗҫне лартса хунӑ халь питӗ хитре кӑна ҫавӑн пек мӗнсем это хапха. Давайте Может, йышӑнса парсан, тепӗр ҫул ҫимӗке ҫав хапха вӑл тем хака та лармасть, шутлаттарса Женя тунӑ наикан пальмине. Вӑт ман кӑмӑл пур, Нафта води промышленноҫне, ҫуртне тутартӑмӑр, ҫулне сартартӑмӑр. Сен тунӑ ҫак пуҫару, ҫак, ҫак ӗҫ малалла пырсан, действительно, вӑл хамӑр ялшӑн, хамӑр, хамӑр халӑхшӑн ҫакӑнтишӗн. Действительно, хӑть ҫакӑнта вӑн пурӑн, Мускавра та пурӑнас, ҫыртти-ҫӗрте пурӑнас. Яла манманни вӑл, ялшӑн тӑрӑшни пархатарлӑ ӗҫ. Ҫавӑнпа пурне те сывлӑх пултӑр. Калаҫ, турӑ ик хут тавӑрса парать ыр тунине, ҫавӑнпа панӑ пилӗкпен сире вунӑ тумалли мӗн туса парать вӑл, ҫавӑнпа сывлӑх пултӑр сирӗн пурин те, сывлӑх пулсан любой ӗҫ вӑн куратпӑр тӑвӑнса пыраҫҫӗ. Пурне те тавта пуҫ, молодцы. Ман новости начала
Ҫавӑн пекех этот паян ӗнтӗ пирӗн ялта Кушкарӗнче пурте паллаҫ ӗнтӗ ветерансен пуҫлӑхӗ Трофимов Вилля Матвеевич вӑл Кушкӑ ял халӑхӗпе питӗ тачӑ ҫӗсе пырать кӗнекесем ҫырма фотографисем мӗнсем унӑн пӗтӗм япала наверное ҫырӑнса пырать тем ӗнтӗ Ҫавна сӑмах парасшӑн ӗнтӗ Кушкӑ ял халӑхне тӗпчесе ҫырса пыракан
ырӑ кун, ырӑ сехет тӗлне пултӑр. Ҫак ӗмӗрлӗхе асӑнмаллах юлмалли самантра тин кӑна Ешӗл палӑк ҫумне, Ешӗл палӑк ҫумне Ҫак ешӗл палӑка эпӗ комплекслӑ бригадӑра ӗҫленӗ чухне лартса хӑварса тӗртме май килчӗ. И паянхи кун Христос ҫуралнӑранпа икӗ пинте вунтӑк хӑрмӑш ҫулта Кушкӑ-ялӗне хисеплесе лартакан палӑк ҫӗкленчӗ. Ҫак пулӑмсемӗсем хӑй тӗллӗн пулмаҫҫӗ. Ҫак пулӑмсем патне ҫитме Кушкӑ ялӗ питех те хӑрушӑ трагедине чӑтса ирттерчӗ. Трагеди хыҫҫӑн хальхи вӑхӑтра Кушкӑ ялӗ тепӗр хут ураҫне тӑрать. Ураҫне тӑрасси Петр Васильевич Хмелев ячӗпе ҫыхӑннӑ. Час хӑйӗнчен пулман пархатарсӑр ҫынна айккинчен мӗн чухлӗ вӗрентсе тӑрса сӑн та пулмасть. пурсапа ӑна пӗтереҫҫӗ. А Петр Васильевича ҫаксене пурне те хӑй тӑрӑшса айккинчи каланӑ сӗнсе шухӑлсене шута илсе хӑйӗнни пек туса аталантарса пырать. Ҫакна пӗлер, паянтан вара Кушку кооперативӗ ҫук, пуҫланать Петр Васильевич Хмелевӑн хуҫалӑха ертсе пырасси. Тӳпере пӗр хӗвел, ҫӗр ҫин, Кушкӑ ялӗнче пӗр хуҫа Петр Васильевич Хмелев пултӑр. Ӗмӗрсем иртсе пыраҫҫӗ. Ӳстерсе ӑс-тӑн шайне тавра пӗлӳҫсем шыраҫҫӗ. Кушкӑсен кунне тинкеретпӗр малалла. Кайрине те халь куратпӑр. Манӑн шухӑшӑм паллӑ, кушкӑ пулнӑ, пур пулать те. Пурте пур, пурте пур. Ну анчах та ҫак стелла ҫинче Кушкӑ-яле миҫемӗш ҫулта пуҫланса кайнине ҫырса хуни ҫук. Пӗтӗм Кушкӑ-ял халӑхне, килтес ӑрусен пархатарлӑ ҫыннисене, артистсенче Кушкӑ-ялӗ кӑҫал ҫакӑнта килсе ларнине тӗпчемелле. Тупмалла и ҫакна ҫырса хумалла пултӑр. Ҫакна ҫырса хума ырӑ сехет тӗлне пултӑр. Аҫешӗн ӗҫ. Калаҫать шу. Хаклӑ юлташсем! Паянхи кун Кушкӑ ялӗнче пурӑнакансемшӗн, кунта ҫуралса ӳснӗ ҫынсемшӗн тинех те паллӑ кун. Паллӑ кун. Ҫавӑнпа та эп ҫак ӗҫ-пуҫпа сире пурне те саламлатӑп. Ҫак ӗҫе пуҫтарса яраканнисене чун-чӗререн тав тӑватӑп. Кунта пирӗн хамӑр ял старостине нумай мухтаса каларӗҫ. Ну, мӗнле калама, куҫан ӳктер. Малашне те ҫав пекех ялти ӗҫсене ертсе пытӑр тесе. Халь ак кунта Илья Мальчиш каларӗ, Кушкӑ ялӗ хӑҫан пуҫланса кайнине пока татти ҫук тесе. Халь кашни ялтах ярмӑрккӑсем иртӗҫ. Пирӗн район хаҫачӗ ҫинче ӗҫпе юрӑ спорт уявӗ утмӑл иккӗмӗш хут иртет тесе ҫырса хунӑ. Виҫпат кун каялла ҫырса хунӑ Моргаушский район ҫырса хуман. Моргаушский районӑн это радиопередачи утмӑл тӑватӑ те утмӑл ултӑ ҫул каялла ирттерме пуҫланӑ тенӗ. Паян Етӗрне районӗнчен передача ирттерет как раз ҫав кун ятпе. Утмӑл тӑватӑ ҫул калла ирттерме пуҫланӑ тет. Ҫавӑнпа ку питӗ кӑсӑклӑ ыйту. Ҫавӑнпа ҫырса хурман. Пурӑнчӑр пилӗк ҫул иртет, ҫитсакӑр ҫул иртет. Халь пӑхса илетпӗр. Кавалсем виҫе ҫул ҫырнӑ, туҫасем виҫе кун ҫырнӑ, ҫул ҫырнӑ. Каялла ялӗ пуҫланса кайнӑ тем. Вӗсене папӑрта, вӗсен ҫумне пилӗк ҫул маларах ҫырса хуратпӑр.
Егерне калда. Республика передачи брат. Чӑваш ну, республика. Вара хам мӗнпе туризмпа ӗҫлекенни профессор Мускавран килнӗ.

Вӑрман урхас кушкӑ тесе калаҫҫӗ, кӑнна кушкӑ тесе калаҫҫӗ, тата ытти кушкӑ калаҫҫӗ. Пирӗн кушка мӗнпе палӑртма пулать-ха тесе. Вынскинсе калать кушкӑ тесе. Пасарлӑ. Пасарлӑ кушкӑ тесе калама пулать. Пирӗн пасар тухать вӗт тесе. Ҫавӑн хыҫҫӑн его пасарлӑ кушкӑ пулса карать. Кунта халӑхта йышӑнни пек туйӑнать ӗнтӗ мана халь. Ҫак явӑлаҫ йышӑннине юлать пуль. И тогда, Петр Васильевич, эс ҫам пек отпускани, ҫамрӑксем ҫак ӗҫе хапӑл туса йышӑнни Ҫӗнӗ актива хутшӑнни ҫав тери, манӑн шутпа, пысӑк пӗлтерӗшлӗ ӗҫ. Мӗншӗн тесен ял пӗтес хӑрушлӑх пур, пирӗн район пӗтес хӑрушлӑх пур. Ҫак япала ан пултӑрччӗ, пирӗн ял ан пӗттӗрччӗ, ана ярмӑрккаласа каларӗ Актинховатӗ. Кушкӑ вӑй-халӗ ан пӗттер, тата хӑватлӑ пултӑр тесе. Ҫавӑн пекех ӗнтӗ пирӗн кушкӑ вӑйланса пытӑр, хавшаса ан кайтӑр. Ӗнтӗ пушарсем пулни пирки паллӑ. Ҫавӑнпа та Хамӑртан килет. Кунта переккине никам та туса памасть. Ҫавӑн пекех ӗнтӗ вӑл клуб ҫукки те пирӗнтех, пирки те кунта калаҫса лекпӗр тен, ҫак паянхи кун клуб кирлӗ пире. Клуб пациента, ял пациента кӗрсе пӗрлештерсе, пӗм пек туслаштараканни вӑл, Машутпа все-таки фольклор группи. Юрлакансен хорне тумалла. Ҫав хор тусассӑн вӑл халӑха пӗрлешсе туслӑ пулма тата лайӑхрах пулӑшса пырать. Яла пултӑр.
Чӑнах та халӗ эпир калаҫрӑмӑр. Действительно, Илья Матвеевич питӗ вӑйлӑ мухтаса пӗтерчӗ, конечно. Чӑнах та Хмелев тетӗнте Петр Ащисович евӗ пӗччен тунипе вӑл пулмасть, чӑнах та. Действительно, мана кунта ялтан, эп халь ялта пурӑнап, действительно, ну, эпир темелле-ха кунта ҫамрӑксем сахал мар, ҫамрӑксем ҫителӗклӗ лайӑх ачасем пурте ҫӗнӗ ҫук темелле мар хӑш-пӗр ялсенче ҫук чӑнах ҫамрӑксем пирӗн ялта пур но эпӗ каласа хӑварасшӑн кӑна пӗччен сурсан типсе ларать тет ушкӑнпа сурсан кӳлӗ пулать тет ҫавӑнпа та кунта аккунти ушкӑн Пурте хутшӑннӑ. Эпӗ халь списокне туса пӗтереймерӗм. Камсен спонсорне например, эна ҫырса пынӑ. Вӗсем ҫухалмаҫҫӗ. Вӗсем халь WhatsAppра та ҫырса параҫҫӗ. Кам миҫе пин укҫа панисем ӗнтӗ. Вӗсем ӗнтӗ паянхи кун пӗлтӗр ярмӑркка ирттернисене те ҫырса пынӑ. Кӑҫалхисене те ҫырса пынӑ. Вӗсем ҫухалмаҫҫӗ. Вӗсем блокнот ҫинче. Конечно, ачасем, юлташсем, хамӑр ялсем сире тавтапуҫ калас килет. что ҫакӑн пек хутшӑннӑ эсир. Вот, например, Трофимов Николай Ильич Мускавра пурӑнать. Чи малтан вӑл ҫак уҫарса пачӗ вунпиллӗк пин укҫа. Трофимова ҫак уҫарса пачӗ вунпиллӗк пин укҫа. Пурне диктоваться тӑраймастӑп. Это праҫниксем пулӗҫ-ха, праҫниксене диктоваться паратӑп. На Петр Васильевич ҫак фильма тунӑ чухне монтаж тунӑ чухне ҫак хушаматсем кӗртсе малалла. Да, кӗртеппӗр, кӗртеппӗр.
Вӗсем ҫухалмаҫҫӗ, вӗсем WhatsAppра эп ҫырса пынӑ вӗсене, вӗсем вулаҫҫӗ пӗтӗмӗшне. Таймавуҫ, спасибо. то ҫавӑн пек хутшӑнатӑр. Хӑвӑрӑн мӗне сбереженисене, мӗнсене уделят тӑватӑр. Наверное, чӑнах та питӗ кӑмӑллӑ. Ҫакӑн пек ялан пӗрле пуласчӗ, пӗрле пулса тата та ҫитӗнӳсем тӑвасчӗ. Тавта пуҫ сире пурсарата. Ырӑ ӗҫ тунисен ячӗсене хапсуллӑ туса ҫак стеллӑн Бетонеште хурса замуроваться хӑвармалла. Только ҫан пек. Асӑнмалӑх. Ну ӑна халӗ кун пек будущее поколение лайӑх. Халлӗхе пӗр киномонтаж тунӑҫне кӗртсе хӑрапӑр хушамай тенӗ. Паллӑ влаҫасем. Халӗ этот эпӗ мӑн ялшӑн эпӗ ҫак стелана тӑвасси бергенде чемоданах Трофимов Коля этот калать вечерне ҫан пек тумалла тетӗн те вот ҫапла ҫулла каялла пуҫланӑ чӑнах та эпир ҫав разговора да вӑхӑт ҫиттӗр-ха ҫимеке тумалла Чӑнах та, тӑвасси ҫак япалана ҫӑмӑл мар. Вот, вӑл каларӗҫ ман ӗнтӗ, ҫак ҫӗр вуннипине ларать тесен те, чӑнах та, теприсем пулкаҫ те, мӗн пур вара кунта ҫӗр вуннипиллӗх. Ӗҫӗ нумай чӑнах та кунта. Ав, бетонне хӑйне отдельно тӳлемелле, тӑприне хыртармалла, хӑминче тупмалла, мӗн тумалла. Тӗмек, например, хутшӑнакансем чӑнах та спасибо пурне те. И поддержать туса пыракансем те спасибо. Ҫавна та эпӗ халь Трофимов Николай Ильича сӑмах парасшӑн.
Калаш, калаш, Коля. Кем шомом?
Ялсам Хастарда хытӑтӑм ба бул. Ялсан уйла питӗ тӑрӑшат.
Да, праздник ячӗпе пурне те пысӑкӑш турумур пурте пӗрле пуҫтарӑнса самый главный ӗҫе тӑвасси кӑна мар, ӑна тытса пыма та пӗлмелле. Ҫавӑнпа та ман самый основной сӑмах калас килет. Юлашки вот вӑхӑтра ялсем чакса, ҫынсем чакса пыраҫҫӗ. Поколени хӑвӑрт улшӑнса пырать. Как-нибудь ҫак стеллӑна пиртен юлса пыракан ӑрӑва парса пырасчӗ, чтобы нихҫан та ан йӑвантару ҫак ял умӗнче. Спасибо.
Каласа кӗнсем пур Ҫавӑн пекех ман каласа хурас килет Баранов Николай Васильевича. Баранов Николай Васильевич Яушӑн питӗ тӑрӑша пуҫланӑ давно ӗнтӗ. Вольный борба йӗркелесе ячӗ. Шкула Борцовский мат подарить турӗ. Паянхи кун пирӗн ял ачисем, Кушкӑ ял ачисем борьбӑпа республика шайӗнче республика шайӗнче малти ретсене тухса пыраҫҫӗ. Ют ют ют район ют республикӑсем тухса кӗрешсе пыраҫҫӗ. Вӑл ӗнтӗ ҫавӑн пекех вунпилле ҫул каялла футбол организаци ячӗнче вуннӑмӗш майра ирттеретпӗр ӗнтӗ. Пӗтӗм Патӑрьел районӗ, ну, республикӑран килеҫҫӗ, командӑсем выляҫҫӗ, савӑнаҫҫӗ, что хушко чӗмек действительно лайӑх, ну, лайӑххӑтса илсе, тараватлӑн туса кӑларса яратпӑр ӗнтӗ ачасене. Ҫавӑн пекех Вольный борьба февраль уйӑхӗнче иртсе пырать ӗнтӗ. Февральтен защитников отчествосене ӗнтӗ хисеплесе ӗнтӗ Вӑл ӑна Николай ҫеҫ йӗркелесе ячӗ. Ҫавӑнпа та пирӗн мероприятисем лайӑх. Ярмӑркка иртет ӗнтӗ пирӗн кашни ҫул. Ярмӑрккана как-нибудь потерес марччӗ. Вӑл ӗнтӗ вӑл пӗччен пулнипе пулмасть, конечно. Каларӑм-ха ӗнтӗ, спасибо пурне те, что эпир пурте пӗрле

Молодец, тӗрӗс япаласем ялшӑн тӑрӑшатпӑр. Молодцах куна пурте, пурте молодцы. Ну, у молодцы пурте теме мар, он кӗтӳн кӗтӳш кирлӗ. Кӗтӳш пулмасан кӗтӳ сапаласа пӗтет. Не, главный организатор. Молодец. Спасибо.

Ура!
Ура! Ура! Тепре! Ура! Ура! Ура! Ура!
Атя, ваттинелле хӗнӗтсер паян... Ся, ся, ся, ся, подожди!
Паян, паян чӑнах ҫимӗк асӑнмалликун, пиренбек ам ҫук, вӗсем бехел тутчар, йывӑр тӑптисем ҫӑмӑл пулчар. Чӑнах та унта никама та уйӑрса хӑвармаҫҫӗ утӑнчӗре. Пурин те, наверное, та вӑхӑт ҫитетӗн데 пирӗн кайма. Вӗсене эпир аса илсех тӑрар, вӗсем пире ӗнтӗ аса илсе ан тӑччӑр. Хисеплер вӗсене и хамӑр ял чысне тытса упраса пырар. Пурте пӗрле пулсан, сывлӑхлӑ пулсан, пурте